a nka yɛfrɛ no sɛ eh, january wei nnipa bi afrɛ me firi dubai oh. a wɔse yɛba bɛyɛ adwuma bi ɛma me ne si kɔmfiɔn adi ho nkɔmmɔ nyinaa wie nti ɛfiri ɔkɔ me frɛ si kɔmfiɔn ana wɔmfa nti akyire na mehu ne interview bi wɔ polino multimedia mm, sɛ na ɔyare ne adeade ankyɛ last three weeks mm. saturday na nipa baako fɛ mi sɛ wafiri mu so na yɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ biribia me akora nso meba baako da fam sisie a me ne wo kɛsɛ yi ɛfrɛ ne sɛ imadwo a ɔno nso mede ne twa me short skate no bi ne adeade enti agya nnɛ no so na ɛyɛ biribi ɛnɛ ne da a yɛbɛpɛ no korabea a enti anɔpa akura makɔ meba ne deɛ no awie ɛne sɛ ɛnɛ Eh, mɛsɛ bɛ abɛ kura na wɔfa ase si kɔmpiɛ o ɛyɛ sɛ ɛno nti na ama boku nyinaa yɛ bɛgyɛbɛgyɛ saa no ɛni abere ne ehu bi
dabi menka nkyerɛ si kɔmpiɛ abusuafoɔ because mem yɛ abusuani deɛ meka kyerɛ n'adwumayɛfoɔ nyinaa ne sɛ ɔmo nhyɛ den ɔmo nhyɛ den paa because akora no talent a na ekura akwadaa no ɛne vim ɛne hita na ɔde ba no ɛnyɛ easy ɔno ne acting no akɔ akɔyɛ sɛ eh, man tintin a wɔwu yɛ yi eh, bernard nyako na ɔda mu fo a nti na ɛnyɛ simple sɛ bɔyɛ no obi bɛba bɛtu mu anim anim yɛ ada sɛ wate aseɛ nti deɛ meka kyerɛ kyɛkyɛku 3940 ni sɛ ɛne dr like ɔmo kampo nyinaa ne sɛ ɔmo nhyɛ den ɔmo ahwere ade kɛseɛ nansa na ɔmo bɛnya si kɔmfiɔn Sɛ soɔfoɔ biom no, ɛnyɛ saa bere yi. Ɛnyɛ saa bere koraa. Yo dada, bɔ wo din a dodoɔ no ade nim ɛne w'adwuma a yɛfa to dwa. Deɛ me di ɛdin a amanfoɔ dodoɔ no ade nim ne yɛ SP. SP na. SP SP deɛ wonya abɔ SP ɛwɔ kyɛ SP deɛ obiara na obiara de nim mɛ. Yes. nti no meyɛ biribiaa bi ɛwɔ media no mu obi ne dɛn ne dɛn sɛ bɛyɛ oh, wa kora wogyina wei sɛ wodeɛ me ne woayɛ adwuma kora so ate aseɛ woyɛ actor me training actors ne like metwa mu visi ne nneɛma bebree biribiaa biribiaa nti ɛnɛ mewɔ fa ase no ayie no nti na ama ɛnɛ yɛabɛpi Ɛnyɛ easy, ɛnyɛ easy, ɛnyɛ easy. Mo ayɛ adeɛ nso, mo ayi ne din de sɛ. Rejoice Media TV. Rejoice Media TV. Mo nkɔ so nhwɛ Rejoice Media TV ɛwɔ YouTube na mo subscribe ɛmɔ wɔn na wɔn nso followers ne nyɛ dɛ ɛnyɛ mmɔɔ na wɔn viewers ne ɛnkɔ ne na wɔn nso nyɛ sika ɛnkɔ wɔn anim wɔ dwumadie bi a wɔn di wɔ Rejoice Media TV ne boa nyakopɔn nhyira mo na ɔntena mu nkyerɛ wɔn amen.